Ang'o mitimo kwano nyaka nende? Ma okelo chieng' eh. Beda de kaja ber. Asebet.
Yere mana ma nyie wuothe gweng'u. Mm. Aluor kon gi kon, atemo kon mondo mi wabi wabu adagi. Ah, bi wuoro kiyudo nyako ma jaber. Doge gin natemo.
Mm. Somo ting'e na somo e gweng'u ka. Kendo ing'e ni berni ni aneno ka jomoko chande e gweng' ka ng'ato wuotho kon gi kon gi kon lakini mm. ng'ato tang'e nabiro yude. Mm. Eh. To chunya ne gombo nadhi aneno moga koni mm. wach tich moro ribenwa tijwa mar gold cha. Oh. Eh mondo nadhi anene mondo mi amany kaka wanyalo yani ng'eyo. To koni wewe wanang'e ot ka ya makata nyuka pok amadho kata nyuka kata chai. Sani wach pesa tek minot. Bi ng'e. Sani wach pesa tek kata tem adier. Wach pesa ni tek. Koro beda beda lakini ang'e nanyalo duogo gi- gimoro matin. Koro idhi duogo kose idhi nindo oko? Yiendi kanyo to ok anyal wacho ni, kanyo to ok anyal wacho ni nikech ok adwa nawuondi jaber. Eh, Kachako nawuondi sani to ok apar ka wanyalo dhi maber. Koro anya dwaro adhi kocha mondo mi awuo anena kode wach tijno. Kapo nayudo to aduogo ane mondo mi iyud gimomiyo akete iyi. Mm. Bado ng'ato to chungi haka. Chok maber. La dire mana man jaber yawa. Eh, dendi to yo yawa. Otieno ok chope. Ayo kamano, ayo kamano. Lok ya deke de kocha. Ya yo ya ya wuora. Eh. Chok maber. Iye ni kata bi tigeri. Ah, ah, gna bi ati ya. Eh, bi bi dadi. Eh.
Akoko. Akoko. Akoko yo. Ah. Dong aluongi. Abiro.
Kasri ane.
Era biro ga.
To daga neni. Ria. To lewni migolo oko kama nyaka ne ndigi kare irito kod yang'o. Aluokogi ga.
To luokgi wa.
Era luokogi.

Nyapa. Nyapa pena ngo mati mrema togu gi osiko chamo na mana puodho. Apenji nyapa pawu e kodi. Ang'o ni mrema togu gi osiko chamo na mana puodho ni. Ichaya. Apenji une mu une. Eh, mama ni aya. Dok manani dok kosetamo urito manadi madang ikas giga ke wach dok. Ani une ma un gi dok kendu.

japuonjno an kata an amakone japuonjno ger to akonyi e gimoro akoko gimoro chandoga chunya kae mm. naleko mm. ni kanabet oko mm. kan gi namadho nyuka moro to chuor nyaminu eh. gi nyaminwa cha an ayudogi ka giwuotho ma gidonjo e yot mana ka gimakre makancha mana ni e ma gidonjo e yot ma lidho kanyo ang'iyogi to kanenogi ipani gino nyalo timre adier eh, mano be gima nyalo timre adier eh. mano gima ok nyal timre lakini gino sichandoga chunya ipani gitime akia gino nadhi kaleko bwana gino ok nyal timre kamano Akia gigo an, lakini mano gik mane adhigo. Koro akia ni wabo tiyo nang'o.
Mano abiro mana dhi wacho ne nyaminwa cha. To kinyise idhi nyise nang'o?
Adhi nyise mariek. Ang' iti mariek.
Eh, adhi tiyo mariek.
Cases moko nya yalo kar ka cases maricho, mago cases moko adwa. Ng'ato nyalo bukre mana ni Kelona kes mar kwalo guok, kwalo gwen, ta chief maduong' e sirikal moko onego bed ni gik kabilago ayalo. Onego bed ni ayalo cases mag low, ok cases mag kwalo gwen giri e kor gweng'gi. Mago cases ma onge tich kabisa. Mago style ka keto kanye. Bolo gudi kat kayo. Ngeni ma en ofis. Nakudur crown. Eh, wachare sida mari. Sida mara jonyuol otamano ok adhi skul. Ok idhi skul nang'o?
An gi tama tama nikech japuonj noriemba. Japuonj noriembi nang'o? Ngati adhi dala. Idhi dala nang'o?
Japuonj gi wuod jariemba ni idhi dala ka onge gimomiyo. Wachna radier gimomiyo japuonj oriembi.
An nokona nadhi dala. Idhi dala dhi timo ang'o to onego bed ni ibet e skul.
Nikech noyudwa go Onyango. Onyango mane?
En jakwath moro kanyo. Noyudu kutimo ang'o?
Noyudwa kwachung' kode. Nuchung' nutimo ang'o? Dimi ng'ato riembi. Wachung' achung'a to wadhi koda e dalagi. Dala gin uriyo mang'o? An nokona ni wadhi. Tim ang'o?
An nong'isa ni adhi alime. Nilime limo mane? Nilime nodhi tedoni gweno kose nilime nilime nang'o? Kaka ng'ato nyalo dhi limo ng'ato. Bas bang'e? Bang'e to kinyne nok adhi skul. Nok idhi skul?
Ee. Notimoni ang'o?
Nawuonda bwa nindo kode. Muti mano? Bwa nindo kode. Unindo? Mm. Nindo kabila mane? Unindo ni kose ne unindo ni? Unindo kuoma. Unindo kuomi?
Eh. As bang'e buse dhi osuptal? Pok adhi.
Nikech ang'o? An nok adhiyo. Nikech nawinjo ka tuo. Pok nadhi. Mamit ni dinepo ni mini tuono ni igamo remo?
Nokang'eyo. Ok ing'eyo?
Eh.
Mok igamo remo? Ok agamo.
Ok igamo?
Eh.
Dang' wang'e nadi nok igamo remo ru japuonj oriembi e skul? An nokona nadhi dala. Nidhi dala?
Eh.
Kara koro gima timre?
Eh.
Oh, adwaro ni idhi ir jonyuolni. Eh. Bende ok idhi intersim maki chuth. Ko barua moro ka. Barua marang'.
Ma mitero ne jonyuolni. Eh. Nikech ok gisekawo action. Apenji.
Bing'e kaka yiwa. Ang'o motimre kendo nyako? Be chief adie?
Be chief. Karang'ano mono ruaka chief. Kakoro nyapa.

Mano ok dinyalre. Okiwatiek okatiek kes ni mondi nyakoga nyakoga miya ga luor luoro ga osi. Ami luor, eh. ami luor. To ochaya, ere kaka mi luor inti chief ka? Be jogo ng'ena chichi. No wacho nani narwako gima kwar tawacho ni dhere gima kwar no penja ni bang'e. En gima kwar machal nadi? Apenji bondego penja kamano gima kwar en gima kwar mano. Eto dobed gima kwar mane? Ha? Ni gima kwar. Na rwako gima kwar. Nyakoga horiga.
Ah ah. Okanyora.
Owacho na wach mara. To dere ta tera chiel ka chiel nyaka dalane. To dere dere yang makwa to kona ni gima kwar ni ng'e. En gima kwar kabila mane man pok ang'ega gima kwar. Donge eh. kata nanga mirwako ni donge kwar. To lawa kwa to kona ni, ni gima kwar no en gima kwar man. Ah, en ah. ang'o makwar? Aa, koro ineno ni watim kes ni nang'o? Idwa ni walosie gima kwar ni kose ni? Adwa ni mak nyapap. Nyapap nyaki mak mikone ni in sirika. Sirikal ok tug go. Awinjo wach nini?
Ndik wach nano.
Wach nini awinje?
Nyapap wadhi sani. Awinje. Ndike, ka nyapap wadhi sani. Nyapap, dere ochamo puotha. To cha chichi, kendo wacho ne weche moko winjore. Weche madok korka gik makwar, gik makwar gi gin ang'o? Nyako ler gi makwar. Adwaro ni wachna re wach achiel kachiel. Nikech ng'eni sani koro kendo sama koro inena ni koro an ruoth ma kata beda ni in bende in chi ruoth to koro nyaka imi tich luor. Nikech koro wachuni aneno kok gin weche moko mabeyo e bwo koma ka. Eh, koro gima kwar no en gima kwar Gima machal kwano nade? nyako wach malong'o, gima En gi- kwar. En gima kwar kang'o?
Koro kanye mimbi make go nikech nyapap wuo mok ber. Ochaji.